Дауджыты лӕвӕрттӕ Сосланӕн Уӕларв сӕ фӕсфӕнд кодта дауджытӕн куывд кӕнын. Ӕрхуыдта лӕгты дзуар Уастырджийы, ӕрвнӕрынгӕнӕг Уациллайы, сырдты хицау Хъӕрӕофсати, фысфосы бардуаг Фӕлвӕрайы, Уӕларв куырд алыгоны ӕрхуыдта йӕ кудмӕ дымгӕты бардуаг алыгоны дӕр, стӕй фурдӕй дӕтты хицау Донбеттыры. Бадынц дауджытӕ Сафайы хӕдзары, адджын саубӕгӕны дзӕбидыры сыкъайӕ нуазынц, уырдыг стӕг та сын Нарты Сослан уыдис. Сафа, дӕлӕ мӕн Сосланмӕ Ӕхсӕртӕггаты туг ис, загътой дауджытӕ. О, Ӕхсӕртӕггаты стыр мыггаг тыхджын у, ницӕмӕй тӕрсы, хӕстмондагӕй цъӕхар туадзы. Уӕд Сосланы цӕрӕнбоны тыххӕй рауагъта гаджидау лӕгты дзуар Уастырджи. Лӕвар кӕныны знарты Сосланӕн загъта Уастырджи кӕронмӕ мӕ фӕринк кард, кӕддӕр ӕй мӕнӕн дӕр уӕларв Куырдалӕгонки ахӕм куывды ралӕвар кодта. Ӕмӕ банызта дынджыр дзӕбидыр сыкъайӕ тӕккӕ бынӕй Уастырджи. Уый фӕстӕ банызта Сосланы цӕрӕнбоны тыххӕй гаджидау сӕрды хицау Ӕфсати. Арфӕ йын ракодта Сослан ӕмӕ йын загъта: Ӕфсати, дӕ барысты сырдтӕ иууылдӕр хохӕй быдырӕй, хъахъхъӕныс сӕ ды бӕрзондӕй ӕмӕ сӕм нӕ уадзыс хӕстӕг бацӕуын зӕххон адӕмы. Сӕ фадар Сосланы фарс фӕлӕууыд ӕмӕ дзуры Ӕфсатимӕ: Дӕ фос кӕмтты дзӕгъӕлы куы сӕфынц, уӕд сӕ цы хӕлӕг кӕныс адӕмӕн? Чъынды ма у фсати, бахай кӕн адӕмӕн дӕ фосӕй, уыцы дзӕбӕхдзинад дын нӕ баззайдзӕнис рохуаты. — Хорз, — загъта сӕрдты хицау Фсати. Бахай кӕндзынӕн ӕз Нартӕн мӕ фосӕй, фӕлӕ бынтон лӕвар нӕ. Цуанон-иу цуаны куы цӕуа, уӕд-иу рахӕсса демӕ ӕртӕ чъирийы ӕмӕ-иу сӕ ӕфцӕгыл мӕ ном ссарӕд. Стӕй-иу сау хохы сырд куы амара, уӕд-иу ын йӕ рахиз сгуыр рӕттыд фыццагыл чи сӕмбӕла, уымӕн ӕмбӕлӕггаг. Банызта Сосланы цӕрӕнбоны тыххӕй гаджидау фысфосы хицау фӕлвӕра дӕр ӕмӕ загъта: «Цӕмӕй цъӕх бирӕгътӕ дӕ фосӕй къаддӕр давой, уый тыххӕй дын Нарты Сослан ӕз бацамондзынӕн арфӕтӕ. Дӕ фосмӕ-иу дын сӕрвӕты бирӕгътӕ куы фӕлӕбурой, уӕд-иу ды уыцы арфӕтӕ зӕгъ, уыйӕддӕмӕ ӕз сӕ уӕлхъус фестдзынӕн ӕмӕ дын дзы иу дӕр нӕ бауадздзынӕн ахӕссын. Банызта дынджыр дзӕбидырысыг ӕ Сосланы цӕрӕнбоны тыххӕй ӕрвнӕрынгӕнӕг Уацилла дӕр. Арфӕ йын ракодта Сослан дӕр, нӕртон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ӕмӕ загъта: «Абон ӕз дӕуӕй ӕрвнӕрынгӕнӕг зӕххон адӕмӕн иу хӕрзиуӕг курын. Фехъуыстон ӕз, дӕ дзыппы кӕй ис хоры нӕмгуытӕ. Мацы бахӕлӕг кӕн зӕххыл цӕрӕг адӕмӕн, стыр бузныг дӕ уыдзысты!» Хорз, загъта Уацилла, ӕз ратдзынӕн ацы хоры нӕмгуытӕй Нартӕн. Уалдзӕджы куыддӕр зӕхстӕфса, афтӕ-иу сӕ хуссарварсы байтауӕнт, ӕмӕ сӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ хӕрынӕн цы хъӕуы, уый сын дзы рзайдзӕнис хор. Райста дзагъдзӕби дырсыкъа Сосланы цӕрӕнбоны тыххӕй уӕларв Куырдалыгон дӕр. Уымӕ дӕр Сафа бадзырдта Сосланӕн дзы хӕрзиуӕг радомдта. — Эй, Куырдалыгон, загъта Сафа, — дӕ дзухӕй дӕр кӕрдтӕ аразыс, кӕнӕ сӕрыс болат адӕмы. Бон-изӕрмӕ хой исты куырдадзы хъӕсдарӕг ӕмӕ нӕ нӕ уадзыс нӕ цӕстытӕ цъынд кӕнын. Бамбӕрстон зондджын Сафа, загъта куырдалӕгон, цӕмӕ рхуыдтай ды мах уый. Зӕххон адӕмӕн нӕ хорздзинӕдтӕ курыс, хорз фӕуӕд. Сараздзынӕн ӕз Нартӕн дзыбыр мӕ куырдадзы ӕмӕ уый мӕй уалдзӕджы сӕ хуымтӕ кӕндзысты. Арфӕ йын ракодта Сослан дӕр ӕмӕ загъта: «Э, куырдалыгон, ӕрвон куырд, дӕ номыл мах адджын бӕгӕны хсиддзыстӕм ӕмӕ дын уымӕй уалдзӕджы нӕ хуымтӕ дӕ ном ардзыстӕм. Цӕй-ма, ды дӕр, тызмӕг галыгон, ма уадз нартыл дӕ тымыгътӕ дӕ уадтӕ», — дзуры Сослан дымгӕйы бардуаг Галыгоммӕ. Бирӕ гуры снӕртонггорд, загъта тызмӕггӕнгон. Дзырд дын куы радтон, уӕддӕр йӕ сӕххӕстмӕ ӕнхъӕлмӕ ма кӕс. Фӕлӕ дын уый зӕгъын ӕз дӕр, ӕмӕ-иу фӕззӕджы уӕ хоры кӕритӕ куы сыгъдӕг кӕнат, уӕд-иу ӕз дымгӕ арвитдзынӕн, мӕй уый уайтагъд хоры нӕмгуытӕ фӕхицӕн кӕндзӕни зыгуым ӕмӕ цъацъайӕ. Бузныг, Галагон, загъта йын Сослан, фӕлӕ дын дзырд дӕттын ӕз дӕр нӕртон дзырд. Нӕ кӕритӕн-иу сӕ фӕстаг фыййаг дӕуӕн кӕй ратдзыстӕм, ууыл. Фӕстагмӕ Сосланы цӕрӕнбоны тыххӕй гаджидау банызта дӕтты бардуаг Донбеттыр. Уымӕн дӕр та ӕгъдаумӕ гӕсгӕ Нарты Сослан арфӕ ракодта ӕмӕ загъта: «Доны бардуаг Донбеттыр, зонӕм ӕй, дӕттӕ иууылдӕр дӕ барысты, бирӕ тыхтӕм ис, ӕмӕ дӕуӕй дӕр Нарты адӕмӕн курын исты хӕрзиуӕг». «Нӕртон гуырд!» — дзуапп ын радта Донбеттыр. «Мӕ дӕттыл-иу саразут куырӕйттӕ. Ӕз бафӕдзӕхсдзынӕн мӕ чызджытӕн, цӕмӕй сын доны мидӕг сӕ цӕлхытӕ ӕнӕрынцойӕ рӕвдз зилой. Мӕнӕй та уый фӕуӕд Нарты адӕмӕн лӕвар!» Арфӕ ракодта Сафа йӕ уазджытӕн сӕ лӕвӕртты тыххӕй ӕмӕ сӕ рафӕндараст кодта сӕхимӕ.